ka di yini lan beni, ka nɛnduri yini lan beni, ka na bia yini gbaŋ lan beni, ka n yab toli bia gba be chɛ. Sira chaŋ ti buɣi baɣiri. ka nangbani kpeeni sheena n-tiɣi lala baɣa maa mi di tiŋkpaŋ kuɣa ŋɔ zaaha sokam mila baɣa maa yɛli ka o buɣiri ka di tibira ka o ti buɣi ka nangbani kpeeni sheena dini n-nyɛ din zaŋ tabi kama kpali duɣu ni di ti waligi yɛmaŋli

Ka zaŋ na ti niŋ zuɣu ŋɔ ni, ka yɛn duri yi lana, ka a wulam zaŋ a buɣili n-ka ka zaŋ niŋ ka yi zuɣu ni, din naɣ dɔni ka di di yili wulana, o zaŋ o nuu dihi bɔɣa tiŋa, ka zaŋ o nuu dihi a naba. Di zuɣu.

Ka di nyɛla na maa ti niŋ suli n-yɛn gbubi tiŋgbani ŋɔ kiri viɛla ka paɣiba ni bihi zaa ka bɛ niŋ maai kul ŋɔ di kpe du ŋɔ ni ba n yihimi li na ka salo zaa nya ka shiri baŋ ni ti niŋ suli maa tiŋgbani viɛli kari puhi ka paɣiba ni bihi zaa ka bɛ gbihi. Nyanduri yi nima yi si mɛla nti ka ka zaŋ yi kuɣili niŋ. Ndam paɣa ka sara. Ya maŋli ti ya wulan biɛrimi ka alaafee maa ku shee ni a ni ti mi daani. Tɔ! Ŋmɛn duri lana ŋɔ puɣili sapiyan ni zaŋ niŋ buɣili. Din dee nyɛla ŋun daa ti zaŋ o nyɔɣu n-ŋmɛ ka nabi yili ŋɔ bi zaŋ dabari ti ya nima ka chɛ ka buɣili ŋɔ ku pa na ka sokam nya li. to na bia yili gbaŋlana chɛ ka a kpambali yisi n ka ka zaŋ a kuɣili na nti niŋ kali duɣu ni ka kpana chaŋ kpana ka viɛnyɛla n yaannima Na bi ye baana kuɣuligu ka yɛn zaŋ niŋ kali duɣu ni. Bia shiri nyɛla guŋ maa bilila wa zuɣu kuɣu ŋɔ din puhi pandi tab maa zaa. To, n yɛbi toli bia. A gba zaa chɛ ka a nyaandoli yiɣisina. Ti zaŋ a kuɣili na tirita ka zaŋ niŋ kali duɣu ni. N-daa nduba suhira noli. Ba ti o ʒii ya ni n-zaŋ kuɣili ŋɔ zani o zaani. ni ka ka tingban shɛli din niŋ nangban kpeeni ka bi ŋmɛri di nangban kpeeni yuŋni wuntaŋ ni ŋɔ maa o nyɛla di gun bindiga ni o pala di gun sariga ŋɔ kuli nyɛla tingbani maa daha lali ka ŋun yɛn ʒini ka paɣaba ni bihi pum ka wali n yaa nima ni yin zanimi ti nyaanga ka kuɣu ŋɔ po pani kuɣu maa zaa zuɣu ka labila ka ti nyɛ suhu doo ka ti suhu yubu niŋ sokam kɔɣa kpɛ pali zuɣu ni ka din paya n tum tuma zaŋ duɣu maa na

Ŋun mi n-nyɛ bi so ŋun dabiya maa, ŋuni n-yɛn tim yihi lala kuɣili maa? O yi yihi lala kuɣili maa, ma sokam din nyɛ o kuɣili ni nyɛ shɛli, di lan nyɛ ti naa. Di saha kuɣ shɛŋa din kpalim maa ŋuna, kpiimba maa pun zaŋ li chaŋ. Di suhuyiɣisima, buɣim li zuhi ba. Ka kana ka ti nya din daa maa ni nyɛ. Ŋun mi ŋmɛri naŋgban teeni bi lan kabiri do ti.

Ŋun kuɣili m-bɔŋɔ. O kuɣili. Ŋun kuɣili m-bɔŋɔ. Bɛ ni kuɣili ba la. N saha di bi sɔɣi ti zaɣ zaɣ yino kam, dama baɣiri a buɣi ti ka di niŋ naŋgbankpeeni. Ŋun kuɣili m-bɔŋɔ. i ti niŋ naŋgban kpɛli kuɣu n duɣu maa ka sokam nya maa puni so kuɣu lan ka di puni ni toli bia yiŋ ka maa bili

ka lan tom suhi tindana n suhi tindan paɣa n suhi eh, kali yili nima n suhi meen duli yili nima zuŋɔ bi daa kɔŋ ba ba pɔi ka n ti kuhi n yi kpɛrila a zuɣu sɔŋ bala pama n zuɣu sɔŋ

Mɔna mini daa mi ni pupuɣi ti yi ʒi saha shɛli ŋɔ, ti lahi ka din pahi nyɛnduɣu lan zuɣu. Di mi laa pa mani yɛn yɛli. Dɔm ti kɔŋ na bɛ yi kɔŋ di shɛli ŋɔ maa, di bi yi so sani pahila nyɛnduɣu lan sani. Ŋuni tɔb kuɣa ŋun ti ka ŋubal? to ban mɔri ti na biiliya tini mini ba kee tɔɣ shɛli yɛnduri la nyɛ tini n-dim do so wan ni ti nini shɛba maa do bi tuni ti ku cho o bɛ o nyɛ bini n-diri ka nyura Di duri chɛ ka o baŋ ti nya ninvuɣ shɛba n yɛm daa ni kparikpara dawurima sani shɛl yi saɣim ka shɛli mali. Tɔɣisi ti kɔŋ nabiiwa maa, di tu ni ŋun nya duulan gbaya ka bɛ kɔŋ o. Dɔɣi m baawula ni yɛri o maa, Sooŋi yɛliya ni ŋun din pala ŋun ku o ni ka naɣi ŋun yiɣis o ti tuɣi na. Tɔri so ban mɔɣu ti na mɔ yaa, ti ni bi gbubi taali. Ŋun yɛn duri lan taali ka ti ni gbubi. N yɛm daa ni kpari kpari dawurima sayi ni shɛli yi sam ka shɛli mali. Tɔri so ti kɔŋ na bia kɔŋ ni so ma yaa, di ti ni bi kɔŋ ŋun yɛn duri lan gba. Jɛrim maa yaɣiya. man daadam kpɛ ku tooi tuu man napɔŋ ka ku wum ni je shɛli bawlara a yɛtɔɣoma dindiri yakima domi a yi kana ti yuli dagbamkpam man yɛli ni ban kɔm kɔb shɛli mam ka zaŋ labi kpɛm ka baɣasi boli ni kɔm

Wai zuhimi ma din nyɛ sakoro gba bɛ nyonyɔri ni maa mo gbari ko n ʒi maa gulli mu ka ŋma ti shiri ka naa zaŋ bin ŋmahi n ti kariti tooi ha ka tiri miya ninvuɣu maŋli naa n daa yu ka tira gabi bin ŋmahi maa tooi ka naa tahiri maa ka ashe wo tim ka tira kuli Hɛ? Di biiri. Ah, bia maa bini. Mala bini. Zabili bia. Di chihira. To ŋun ma ma ma gba wo ka yi tɔɣa shɛli. Tin daa ni mo mali yi tɔɣa mali sani. N chika. Dama sani ba yiri po mi o mi. Ya. Dingbana dingbana gba ji o. Dingbana gba ni gbaai o.

Tɔbu maa n lu bɛ di ŋmɛbu ni, amaa timsim shɛli din yi mali timdi ma ŋɔ maa, dini ka n na pun kani? Bɔhi ma ni wula? Ni yi wula timsim kam ni naa do kpɛma. Yi mi ni tooi teei ti ni daa do nabiiyili n na wali ni ti kuna ka lɔɣiri gooma gooma n-ginda.

E din niŋ ka naa naa di so din niŋ ka di yɛli o maa ka di kana ti niŋ ka di nyɛ ti zaa yɛli la zuɣu niŋ gba zaa din nyɛ n ta kahi yɛli la zuɣu nyɛla ŋun ni chaŋ laa chɛli to amaa n ni yɛ chaŋ ni bɔŋɔ la n yɛn suhirimi timsim kam din ti lahi n pahi n doli nyaangi ka di di mi suŋɔ yi chɛ ka di

Di timsi pam. N ku tooi yɛli li shee o yɛli li ka ti nya. Diɛma ayi yi ni wuhi maa ŋuna di niŋ ma di niŋ ma lahichiɣisi pam ka biɛra. To alaafee ŋuna bɛ o. Ee ma ku chɛla alaafee. To yɛlimaŋli ka yi yi ni lan tim ma na di ka ti zaŋ yɛltɔɣa zaŋ ti a ka a zaŋ ti naha. Niri bɛ ka dama de dira niŋ ya ka ga dama kpe o mini o sunsuuni daa zuɣu bi zaa daa nyɛla ninvuɣu shɛba ban lɔn girigi ka wuhi bi zaa ni yɛn paai taba luɣu shɛli na n daa ti chaŋ wuhi taba deei bidibilim nimaani ka bi yɛ paɣaba ka chɛ dabba ba saha n saha ni bi zaa n daa paai ban naɣani na Naa, yin tɛha bim ma n yɛri la na paɣa Nabuse n tɛha ŋun daa paai nina n ti chɛn chiri ba chiri. Di zuɣu n daa taɣi lala di tɔbu ŋɔ maa ka di bi nyɛ ka ti daaha dahalahi wali tabi kuli. To tɛha ni taŋkpuɣu napɔŋ kuna yi hali ni zuŋɔ n tɛha laa ka di baanbina ŋɔ maa bi chɛ pahi dina kuli nyɛrimi ka ŋun naa shɛn yɛya. Niŋ ŋun naa sani nyɛla ŋmɛndurulana ni o toola kuɣa niŋ ŋun naa shɛŋa kpaŋŋo gba ni o ni dim ka di baɣa o jira amaa ŋun wahala din ti sola naa sani nyɛla ŋmɛndurulana wahala ni tɔri zuɣu n kana ti chɛ ka tibili paɣibu ni kadama de o malimi o shili zaasa ni ka lo o kpara zaasa

Ka yi lan maŋ maŋ pɔra biri ti ya nyin naa zuɣu, ka o ti ma na ka a kana n-zɔŋ ni n ti nya noya ni ni n nyɛ karimba a ni bɛn ni. Naa, eh, m ba o chɛ naa. Naa, ŋun naa gbandi ŋɔ daali barika, naazuu ŋun ka taali, bɛ tim o mi na, ni sakuru ka taali, naazuu n-nyɛ bɛm lana, di zuɣu yin ka taali. E ti di nyɛla kamam ban pa niriba a yɛligu ni a bahigu di kuli ti ŋmali a zuɣu ka ŋun chaŋ ti yɛli bɛ ka la ka ŋun chaŋ ti yɛli ŋun shiri ma ka ŋun chaŋ ti yɛli to di zuɣu ti yɛn niŋ shɛm ti yɛn ti ama ka a kuli ka lee yɛla ni a chaŋ ti pooi gba tibili ni ti niŋ guhili ni ti na a luzumma maa

Tɔbu ni ni ka ti ni paana ŋɔ di zuɣu bɔ naa saa kaman m bi mi fabila yɛtɔɣa a a dabara yi nyɛ shɛli kam zaa dama m mi ka a nyɛla kpɛma di zuɣu ka n ʒiya na maa di zuɣu tɔbu ni ka ti kpɛ maa Din ŋɔ di nyɛla man di naa ni sunsuuni ka di n labi yiri n labiya yiri n ya n labiya to chɛ ka ti tuhi tɔbu ŋɔ daa